Bir corıq, mana keldim, sizlerni de kördim, quvandım.
Siz bizge handan keldiñiz? Men
Sarabuzdan keldim, şimdiki onı adı Gvardeyskaya. Ya, nasıl siz bilisiñiz, ne içün Gvardeyskayanı adı edi Sarabuz? Bir malümatqa köre, bir malümatqa köre, o, O yerde, şimdi köy, Gvardeyskoye köyü olğan yerde evel bir qabile yaşağan. O qabile, qabilede yaşağan adamlarnı buzlar dep aytqanlar. Onıñ içün olar em daa sarı olğan, özleri sarı, saçları. Onıñ içün o yerni Sarabuz degenler. Amma şimdi daa çeşit türlü şeyler aytalar, misal, sara buz, buz sarıp alğan dep. Qaysı doğru, tamam doğru ekenini bilmeyim, amma men birinci aytqanımnı doğrudır dep tanıyım.
E siz qayda doğuldıñız? Oy, bala, men doğğan yerim pek uzaq, mından körünmey. Bizim halqımıznı sürgün etken soñ çeşit yerlerge tüşti halqımız. Meni babam Oralğa tüşti, qırq dört senesi. Soñundan çaresini tapıp, bütün soy-sopları episi Uzbekistanda, Samarqandta eken. Babam çaresini tapıp, qorandasını alıp kite anda, Ve o, Samarqandnı, Samarqandnı bir köylerinde, men doğdım, anda yaşay edik. Anamlar, babamlar anda yaşay edi. Bigene ediñiz anda yaşamağa? E, yaramay tügül, anda dostlarımız qaldı, tanış-bilişlerimiz qaldı. Amma ne, ne qadar aytsañ da, Vatan başqa. Anam, babam bitam sağ edi. Olar maña o qadar bir maqtay ediler ki, Qırımnı, men Qırımnı körmesem de, bilmesem de, amma o qadar olar aytqanından istek bar edi Qırımğa köçmege. Endi köçkende anam, babam bitam yoq edi, amma olar aytqanınen Meni içime siñgeninen qorandamnen men Qırımğa keldim, öz ana Vatanıma. E, siz qayda oqudıñız?
Men er er kez oquğan orta mektepte, anda Samarqandta, u köyde, men yaşağan köyde, Çarhin degen köy bar, u köyde mektepte oqudım. Mektepte qırımtatar tili yoq edi. Mecbur edik ya rus tiline barıp oqumağa, ya qırımtatar tiline oqumağa, oy, uzbek tiline oqumağa. Onıñ içün men rus tiline, rus, rusça oquv, oquv alıp barılğan sınıflarğa barıp oqudım.
Ya siz mektepte yahşı oqudıñız? Mektepte men yahşı oqudım. Nasıl baallarğa?
Dört, beş.
Men bir ister edim, mındaki baalar da sizler ve bizim milletimizniñ baaları episi oquğanda şay oqusın da bizim halqımızın Milletimizni adamları bilgili olsun. Ne qadar çoq oqusañız, ne qadar yahşı oqusañız, o qadar bilgiñiz çoq olur. Elbet.
Ya nasıl derslerin seve ediñiz? Menmi?
E. Doğrusını aytsam, matematikanı seve edim. Men de.
Sen de matematika seve ediñ? E, pek sevem. Aa, yahşı.
Sen qaçıncı sınıftasıñ özüñ?
Olğan edim altıñda, endi yedincide. Yediñge keçtiñ. E.
Maşşalla. E sizde eñ sevimli ocalarıñız bar edi? Bar edi.
Mende de bar edi. Mate, sende de bar edi? E. Seni ocañıñ adı ne edi? Lenur Ayderovna.
O menim pek sevimli ocam bar edi. Birinci ocam. Ve mende eñ birinci oyunca Aliye Kazimovna. Ya sizde kim olğan edi? Mende köre, siz kene bizim halqımıznı siz maqtadıñız, bizim halq ocalarıñız bizim halqtan. Amma bizni ülüet soyları oqutqanı yoq. Oquttı Kazan tatar ocası matematikadan. Matematikanı seve edim, onıñ içün bu ocanı da begene edim. Vahidova Saniya Gazizovna degen.
Ya o siziñ birinci ocañız?
Yoq, birinci oca, birinci sınıfta qabul etip oqutqan oca, o da o milletten edi, o kazantatarlardan, Gaysina, Gaysina Mina Nikolayevna edi. Ana öyle. Ya siz balalıqta oynay ediñiz brek oyunlarını?
Oynay edim, ebet. Nasıl soyları?
Men bellesem, balalarnı episini, mıtlaq oğlan balalarnı episini eñ sevgen oyunı futboldır. Elbet.
Men de tamam şay futbol soñunacek şimdi de sevem onı. Ondan ğayrı bir şey oynaymadınız?
Ondan ğayrı bir şey? İya.
Yoq, men sport oyunlarına başqa, başqasına avesliyim yoq edi. Amma başqa şey aves ete edim, truba çala edim. Özümizde mektepte duhovoi orkestr bar edi. Şeerden qatnap bir qart ocamız, Allanıñ rahmetinde olsun, ebet endi o sağ degildir, Eşref Osmanoviç degen bizim halıqtan, o ögrete edi, men turba çala edim. Ya, ne içün turbanı seçtiñiz? Episi çalğı aletlerden. Anda, bilesizmi, o ocamız, Eşref Osmanoviç, o ayta edi ne çalmağa oña kelgenlerine. Onı da dudaqtan belgiley eken. Kimni dudağı qalınca, o başqa, misal, bas çala. Tek aran incece olğanı, bariton bar, tenor bar, alt bar, olarnı çala. İnce, dudaqları ince olğanları truba çala. Ya siz truba çalma, çalmaq pek begendiñiz? Pek begendim, amma soñundan, taşlap qoydım. Qıyın olğan edi ögrenmege? Yoq, qıyın olmadı. Ya dahılında bekim türkiler bar da, nasıl soy oyna ediler? Ee, qınalı parmaqını seve edim, çala edim onı. Oynaylar degil, çalalar. Ya siz toylarda çalaydınız? Yoq, toylarda çalğanım yoq. Bile, bir-eki kontsertlerde. Özümizde köyde, yanımızdaki köylerde kontsertnen, dostlarımnen barıp kontsert çalğan edik işte.
Ya siz balalaqta masallarını pek seve ediñiz?
Masallarnı seve edim, oqumağı seve edim, masallarnı da seve edim. A türküler? Türküler, türküler, men bellesem, türkü sevmegen adam yoqtırdır. Ebet.
Ya nasıl soyları seve ediñiz?
Birincisi, mına demin ayttım, men Qınalı Parmaqnı seve edim. Turar qardaş degen yırımız bar. Onı anam ögretken edi, o bir yerde yoq edi. Bir rahmetli Fevzi Bilâlov Kontsertnen Samarqandğa kelgende, o vaqıt Port Artur degen türküni bütün halq ayaqqa turıp, Port Artur, Port Artur dep zorlağan ediler de, o Port Arturnı yırlağan edi. Onı begene edim. Ya siz balalıqta multiklerni baqa ediñiz? Yoq.
Biz bala olğanımızda multikler yoq edi. A nu pogodi?
Nu pogodi? Yoq edi o vaqıtta.
O vaqıtta yoq edi.
A qorantanıñ balabanmı? Şimdiki qorantam? Nu, yedi dane torunım bar. Eki oğlum bar. Men qarı qoca. apayımnen.
Dilever aha, mına kimlerde men içtim, epsileri aytalar, Torunlar baldan tatlı. Siz torunlarnı pek sevesiñiz? Pek sevem.
Torunlarnı sevmegen, men bilmeyim. Peyğamber efendimizden de sorağanlar, Baladan da, özüñi balañdan da tatlı ne? degende, o aytqan, Balanı balası. Ya adıları ne? Balalarnı?
İe. Sabit, büyügi, sennen yaşlı. Sabit, Murat, Selim, qızçıqlar bar, Sevil, Adile.
Dâkım. Adile,
Ediye.
Adılar ne ğar tonsılar. Sağ olun, sizlerge de Alla savlıq bersin, uzaq bahtlı ömürler bersin. Balaban insanlar olıp, milletimizge faydañız tiysin. Öz Vatanıñızda yaşamağa qısmet etsin er vaqıt. Nevir ağa, siz balalıqta kim olmağa isteydiñiz? Men balalıqta da oca olmaq istedim, matematika ocası, çünki men dem ayttım, matematika ocasını da seve edim, begene edim. Em Fenni özüm de istegene edim. Matematika matematika ocası olma istey edim. Balalarğa matematikadan bilim bermege istey edim.
Ya siz ocanen oldıñız? Oldım, oca oldım. Ya ne qadar yıl?
Ne qadar yıl? Ya.
Otuz bir yıl ocalıq ettim.
Ya siz pek begendiñiz bu işni?
Pek begendim. Oca, oca pek yahşı iş. Balalarnı, balalarğa bilim bermek, balalarğa sevgi aşlamaq Vatanına, duyğı. Bilim almaq yahşı. Onıñ içün oca, oca uluq.
Ya siz mektepten soñ qayda kirdiñiz? Mektepni bitirgen soñ Samarqandta universitet bar, anda matematika fakulteti bar, o fakultetke oqumağa kirgen edim, matematikanı, ve oqup bitirdim. Soñ özüm işlegen mektepke bardım, ocalıq ettim. Özüm oquğan mektepke, anda barıp çalıştım. Ya siz şimdi qayda çalışasıñız?
Şimdi aysa, anda men ocalıq ettim ve o mektepte soñ zavuç oldım, direktor oldım o mektepke, müdir oldım. Ve On eki yıl, episi olıp on eki yıl çalıştım rehber olıp. Soñ meni rayonağa aldılar. Ondan da men Qırımğa keteceğim dep çıqtım. İşni taşladım anda ve Qırımğa köçip keldim. Mında Qırımda Sarabuzda yerleştim. Sarabuzda yerleşip bir eki yıl Malinkaya köyündeki mektepte ders berdim. Ondan soñ bir saylavlarda milletimiziñ vekilini kösterip, saylavlarda qatnaştıq. Yerli saylavlar, yani selsovet, postsovet, raysovetlerge saylavlar olğanda biz. Veroyatnıy kandidat. Mıtlaq saylanacaq adamnıñ kim ekenini bildik de, barıp onen laf ettik, eger bizim halqımız da seni saylasa, seni muaviniñ qırımtatar olarmı? Bir danesi razılıq berdi de, bizler, qırımtatarlar, Sarabızdaki episi oña rey berdiler. O adam oldı reis. Ve sözün üstünden çıqtı. O meni yanına muavin etip aldı. Ana anda mında kelip on bir yıl muavinlik ettim. Ondan soñ raatlıqqa çıqtım, pensiyağa çıqtım. Ya siz Qırımda er yerde olğan ediñiz, ya bar yerler haqqında siz oldunız? Yoq, daa barmağan yerlerim de çoq. Ya nasıl yerler?
Misal, o tarafqa, Kerç tarafqa daa keçkenim yoq, Kerçni bilmeyim, Kefeni bilmeyim, barğanım yoq. Bu taraflarda yurdım, Kezlev, Saq. Ayaqlarını bilmeyim da. A istegendiñiz bütün Qırım bilmege? Ebet, ebet. Ya menim bitam er yerde oldı.
Maşşalla, onı vaqtı olğan, çaresini tapqan, körgen. Amma men de mına. Çareme köre, ebette, eñ birinci aves etken yerlerim, babamı doğğan köyü, o Kökköz köyü, anamı doğğan köyü, Maquldur köyü. Uyaqlarğa çoqça çeke meni, aves etem uyaqqa barmağa. Onıñ içün bu taraflar şimdelik daa barılğanı yoq. Ya er qırından nasıl yerin çoqça begendiñiz? Çoqça begengen yerim, babamı doğğan yeri, Kökköz. Maquldir, dedi dülber yer, amma kök köz ziyade özüne celp ete adamnı. U yerniñ tabiatı, u yerde olğan terekler, özençek, er kes, çoqusı adamlar anda raatlanmağa baralar. Ya siz içün Vatan bu nedir? Vatan, Vatan bu er bir şey. Vatan, yaşağan yeriñ, ömrüñ keçken yeri, seni ecdatlarıñ yatqan topraq, er bir şey Vatandır. Ne qadar vatanperver olsañ, ne qadar Vatannı sevseñ, sizler ebet sevedirsiz, men de şay belliyim. Sizler de öyle başta bir qarbabañız, bitañız qayda yaşağan, o yerni barıp baqıñ, ögreniñ. Belki olarnı qabirleri daa turadır, olarnı ziyaret etiñ. Çaresi olğanı qadar ana-babalarıñızğa yalvarıñ, davay barıp keleyik, keliñ barayıq, dep.
Dilever ağa, mına siz ayttıñız, siz on bir yıl Sarabuzda çalıştıñız, em? Ya ne siz bu oqıtta anda yaptıñız, başqa yaptıñız er şey? Çoq işler ettik, çoq milletimiz qol tuttı, bayağı işler ettik. Olardan bir körünli soyları, misal, Amethan Sultannı, bizde Amethan Sultan adında soqaq bar. O soqaqqa, soqaqnı birinci Evine üstüne tahta, memorial tahta qoyıp, üstüne bu soqaq qırımtatar halqınıñ şanlı evlâdı, qahraman, eki defa qahraman Amethan Sultan adına qoyulğan dep öyle tahta açıp qoydıq, birincisi. Ekincisi, anda bir Köyni özüme aytqanım kibik Sarabuz edi, onı yanına şimdi bir massiv, bir evler, uçastkalar berdiler, anda bizni halq ziyade, mında evelki yerinden baqqanda. Onı, onı vokzalnıy massiv dep adlandıra ediler. Bir yerde yazılmay o, a, tilde. Qayda kiteseń? Vokzalnıy massivge kitem. Onı postsovetni ispolkomnı qararını çıqarıp, vokzalnıy adını Sarabuz ettik. Şimdi de o, men endi boşağanım bayağı oldı, biz qoyğan Sarabuz degen tabliçka al daa tura. Men beylesem daa çoq yıllar turar, er yıl yañılanar. Ve ondan ğayrı daa. Sarabuzda park bar. Parknıñ içinde, sizler onı tanımasañız kerek, Lenin degen adam bar edi, onı büstı tura edi. O büstni yerine ispolkomda qarar çıqarttırdıq, onı alıp, onı yerine On sekiz mayısqa bağışlanğan, halqımıznı facialı kününe bağışlanğan bir eykel, bir şey qoymağa. Ve onı, o işni becerdik. O yerni de alıp oldıq ve alıp kelip o Leninni alıp taşlap, remont etip, tübüni o yerge balaban taş, taşnıñ üstünde ateş, Ateşten eki dane gögercin uçıp kite ve tübde eki dane qırımtatar bitayları sarılğan baqıp oturalar. Anavlet taş onıñ üstünde tura ve yazılğan, Zdes budet vozdvignut pametnik žertvam deportatsıya krımsko-tatarskovo naroda, dep. Ana o. O vaqıt onı birden Eykel etip qoyma ya da öyle bir abide etip qoymağa paramız yetmegen edi, onıñ içün öyle yerini alıp qaldıq. Men bellesem, o o vaqıtte büyük iş edi. Elbet. Qolay edi, qolay degil edi almağa. Dilever ağa, baqıñ, mına şimdi ayet dersleri programması. Siz ne isteysiñiz balçıqlarğa aytmağa?
Balaçıqlarğa aytqanda, aytmağa istegen şeyim, men belesem aytqan laflarım içinde de bayağı bar. Birinciden, men özüm istegenim, bilgenim, añlağanım, sürgünlikten mında qaytıp kelmek O, Qaytmaq bizni nesilimiz, mına esli başlı qarbabalarıñız, babalarıñız, qarbabalarıñız ziyade hızmet kösterip, qorandalarını mında köçürip alıp keldiler. Endi mında kegen yañı nesil, Babalarıñız, ağalarıñız, büyükçe ağalarıñız ebet. Olarnı endi birinci vazifesi bizim milletimiz qırımtatar olıp qalmaq. Emil Amid degen bir şairimiz bar edi. O şairni bir dane şiiri bar. Qalğanı episi proza, böyle. Kitap yazılğan, şiir tügel. O bir dane şiirde öyle yeri bar ki, altı yaşına bala qarbabası ölip oturğanda onı közüne baqa da, közünde ne aytılğanını köre. O qarbabası, ölip oturğan qarbabası ne ayta közüne, tili çalışmay. E, o, o içinde bile sözler bar, e, o rus tilinde yazılğan, No yesli imya tı svoye zabudiş, vsâk budet tebâ nazavat çem popalo, men şimdi podrobno bilmeyim, tapmam mümkün internetten, e, şu özüñ, özüñi unutarsıñ ve sen unut, e, sen özüñ inanarsıñ sen aqqıñda aytılğan yaman laflarğa. Özüñ oña inanıp qalarsıñ, dey. Anavle olmañ. Unutmañ, sen Ayder, sen Naile, iç bir türlü Nadya dugül, sen de Alik dugül. Bildiñiz? Adlarıñıznı deñiştirmeñ. Ve yahşı oquñ. Birinci nevbette, bizim halqımızğa daa çoq-çoq bilimli adamlar kerek olacaq. Sağ olunız. Çoq sağ olunız, biz sizni pek begendik. Elbet, pek begendiñiz. Allah razı olsun, men de sizlerni pek begendim. Sayğılı dostlar, bizim programmamız soñuna yetti. Salıqnen qalıñız!